pa hna tuzing morning devotion ah ruam ṭi si law tiah ka duhmi cu hi a si Pathian thil zohkhenhtu timi City Worship timi kong hi chim ka duh. Mathai dal kul le dal li cun Mathai dal kul dal nga kan zoh tikah City Worship kong hi tampi kan hmuh khawh. Cu chung cun zeimawza chim ka duh. Pakhatnak ah hin minung nih hin keimah ta keimah ta kan ti tawn theo i kan nunnak se kan zeizong vialte keimah ta ka fanu ka fapa ke in ka lo ka motor ka chawa ka bank ka thilri ka zeizong kan ti lengmang tawn e ngaingai tak te ti lo ngaihmi kan ngei sasep maw timi hi pathian nih an zoh si ownership hi ahodah si ti kha chim ka duh babaca kan zoh tikah genesis tangan pakhat kan hmuhmi cu pathian nih van le vawlei zeizong vialte hi a ser dih hna a chung i ummi minung tiang an zeizong vialte bawipa nih a ser hna ti kha kan hmuh khawh mi si cucaah Van le vawlei zeizong vialte a thilri vialte a ngeih a sertu taktak hi Pathian a si. Kan hon zoh deuh a si ahcun minung lila zong Adam a sertu lila Evi a sertu lila zong kha Pathian ṭhiamṭhiam a si i Psalm zalakul le sari kan chim a si ahcun fanu fapa le kan ti lemang mi zong hi pathian nih a kan pek mi si bawi pasing kan hmuh mi ro sung thiam thiam an si cucaah sam kuleli ami pakhat in kan zoh si ahcun vawlei le a chung um mi vialte vawlei le a chung um mi minung vialte zong hi poi pata an si te koring kuat khat ter hra chang kul chang ru kan zoh tikah vawlei le a chung um mi vialte cu boi pata an si tia Paul nih a ṭial ṭhiamṭhiam. Salm sawmrit le pakua a me pakhat ah kan zoh tikah hleikhat ah kan zoh tikah vawlei hi Bawipa nangmah ta a si. A chung i ummi hi na ta a si i nangmah sermi lawngte an si ai ti. Korin kuat khat ngan paruk a mehlei kua pakul kan zoh tikah nan pum cu thiang thlarau biak na si kha nan hngal lo maw? Nan nih cu nanmah ta nan si lo, aman in cawkmi nan si, Pathian ta nan si, a kan ti. Hagai ngan pahnih a hme pariat kan zoh tikah vawlei chung a ummi sui le lungvar ngun vialte zong hi Bawipa ta ṭhiamṭhiam an si ti. Samson nga pahra hleikhat kan zoh tikah ramlak i a vakmi saram vialte hna zong khi Bawipa ta an si a ti. Rili chung i ummi vialte tiang zong khi Bawipa ta an si a ti. Biathlam pali hlei khat ah kan zoh a si ahcun Zeizong vialte a sertu le a ngeitu vialte he nangmah na si ko caah nangmah lawnglawng i sunparnak le upatnak pek awk ai tlakmi cu na si. Zeizong vialte Bawipa ta na si ti kha Pathian bia nih a kan chimh. Cucaah ka chim duhmi cu hi si, u le nau hna, kan nunnak siseh, kan zeizong vialte siseh, nihin i ka ta ti kan ruahmi thil vialte hna zong hi a ngaingai ti ahcun kanmah ta pakhat hmanh sila Pathian nih a kan pekmi lawngte a kan hlatmi lawngte an si a kan kentermi a si kengtu lawnglawng kan si ti hi pakhatnak ah chim ka duh Pathian nih hin a hram thok a aisa hleili kan zoh tikah hleihnih in hleihnih in hleisarih tiang kan zoh tikah Lucifer he a rak ser cu Lucifer cu khuaruahhar in vanmi vialte hna uktu bawi a rak ser nain Cu pa nih cun Pathian nih position nawlngeihnak a rak pekmi tiang kha lonh riangmang Pathian tluk si ai tim a ti. Pathian bantuk in Pathian si kha a tim ve i Pathian bantuk in a ṭhutden kha bawi ṭhutden kha Pathian sinak kha cu ai tim ve ti a ti. Cucaah Pathian nih a chuh i Pathian nih a thlak i vawlei ah a hlonh i Satan hi dirhmun a dirnak cu a ta si lomi a ngeihmi si lomi ownership kha ai cuh ve caah a si ti kha kan hmuh khawhmi si. Luka ngal hlei nih me le ruk in pakul le pakhat kan zoh tikah cun mirum hrut pa kong kan cawnpiak. Ka ngeihmi thilri lo le ka ngeihmi thilri a tam tuk caah ka facang hna an vui tuk cang caah chiahnak ka neih ti lo caah inn nganpi ka sak lai lo nganpi ka sak lai i rawlruk nganpi ka sak lai cu chungah cun facang ka chiah thluahmah lai i cuticun ka rum thluahmah lai tiah mi van thapa mi thluachuak pa la inuam ning lo tiah sai ku ji ne ti cu leo cun pathian nih a ti mi cu mi rum hrut pa mi hrut pa tuzan ah na nunnak a lo lai na ngaihmi vialte he mi vialte nih na lak te lai ti kha on chim mi kha kan hmuh ko mi se chim duh mi cu menong nih hin khua kan khan tam business te khua kan khan chu khai kan den da in angai ngai te ti lo chun kan ma ni thai jing kong kan tle kho mi kan i phor lot kho mi am lo kan chan kan nun nak zong ha boi pata se kan ngai mi thilri kan ti mi man he Bawipa ta si van ah kan i kalpi khawhmi pakhat nan um lo ti kha langhter ta ka duh. Cucaah nian caan ah fiang te ka chim si ahcun ngaihmi pakhat hmanh kan nei lo. Pathian nih a kan hlanhmi si kan pum zong Bawipa nih a kan hlanhmi si kan thlarau zong Bawipa nih a kan hlanhmi si kan fanu kan fapa le vialte hna bawipa na kan hlanh mi si chaw le va fim thiamnak kan timi vialte zong bawipa sin in kan hmu mi kan hlanh mi lawng te a si cuti sia dawt minu le pa u le nau na eruat a si cuti sia ni ni cana kan ngai mi hi kan mah ta hmang kan hmang sual ma na pom hi nangmah du pa le nangmah du nak to nak pa na hmang sual ma na mor na kana nangmah du nak pa wi to nak la chim nak me na na hmang sual ma na cho na va vialte te nangmah cha na hmang sual ma nangmah du nak pa na hmang sual ma na fimthiamnak na thilti khawhnak vialte hi nangmah ca lawng teh na mang sual ma na fanu na fapa na na nupi na pasal hna hi teh nangmah duh ning paun na hmang sual na ma nangmah duh paun ni sin ha se tia na ti sual ma ule nau hna hi vialte hi pathian duh ning tun hmang ding bawi pa ne kan duh piak ma se Tunai Bible ca ka chim mi Mathai ngan kul li somli nga soma khat kan zo sia. Kan hmu khom mi je zumh bawipa mirum pa umi sal pahnih a ngei ti. A sal le pahnih a zumh tlak a zumh tlak lo si ti. Salpa pakhat nih cune a bawipa um lo tikah khan a bawipa nih zohkhet a fial mi A in a lo a dum a stil vialte le cakho cun thilri a ngeihmi vialte kha felfai tein a zohkhenh hna i a bawipa lo karhter ṭha tein a zohkhenh hna i a bawipa rat tikah a bawipa nih cu vialte ṭha tein a zohkhenh mi a hmuh tikah a bawipa a lawm tuk i a lunglawmhnak a hlawm a ti sihmanhsehlaw cu lio minung pakhat pa nih cun a ti ka bawipa am lem lo ti amah duh paoh in a ding a ei le ai nuam le a duh paoh in a ṭhu a dir tikah bawipa nih a poh tikah a bawipa thin a hung tuk i a bawipa nih nangmah pa hi a ti dan data ti kha kan hmu kho mathai ngan pakul le panga kan zoh ṭhan tikah cun thong a pa thong hnih pa thong khat pa pek mi in a chim thong a pa nih a bawipa am lo karah bawipa nih a ka pek mi a ka hlat mi a si ti he set le maw ti a cawl cangpi a dang thong ah a chuahpi ti tong ni pa zong ni cun a bawipa lo kar he chet mo chaw chang bi thong ne chuah pi ve thi a bawipa rak rat tika zum tlak sel cha thil me te kan ken ter min ha zum ok tlak ne nen kan cha thil yeng an keng tu kan sar na lai ti na semen se na thong khat pa tu ni chun ka bawipa am lem la uti ama du pau ne thu dir salame a bawipa ne ken ter mi kha kar ter lawin adu pau in ama chu om salame a bawipa kenmi titermi kha vawlei tangah a thuh diam ti kha cathiang kan hmuh khawh man si a bawipa nih a thingang tuk ciamam e zumtlak lo sal tiah ti ti kha kan hmuh khawh man si tantlang kan um leo ah hin kan in hi gospel paul nih an rak hlan gospel paul nih an rak hlan leo cun thlacamnak ah an man pumnak ah an man ro ulnak ah an man pathian thangthatnak ah an man le phunphun in tan si in tu an thian an hlim tikah inn a neitu kan nih chungkhur kha kan i lawm taktak sihmanhsehlaw gospel pawl nih an hmang ti lo i midang nih an han hmang ciammam i lamco pawl nih an hman i duh paoh in kan inn kha tangka in kan pek ko nain duh paoh an hman tikah inn a ngeitu chungkhur khar cu kan ngeih chia kan thin a hung i kan lung a chuakmi cu inn i dawi ṭhawl lawnglawng kha kan lung a chuakmi si Cu manthlak nih a kan cawnpiakmi cu Pathian nih hin zeizong vialte a kan kentermi si. Kan nunnak lila zong an kan hlantmi a kan kentermi si. Kan chaw kan va vialte zong kan hlantmi si. Fanu fapa kan nupi kan pasal zong Bawipa nih a kan hlantmi si. Kan fim kan thiamnak vialte, kan aw kan zai vialte, kan thil ti khawhnak kan parang vialte, kan zeizong vialte Bawipa nih a kan hlantmi lawngte a si. Nangmah ca na mang sul ma? nangmah nuamhnak ca lawngah nangmah diriamnak ca men an hmang sual maw pathian nih a chuahva an kentermi cu amah sunpar le ngannak ca a si cu hna mang cu mi vialte zong nih bawipa sunparnak an hmuh i nangmah rimrim zong nih pathian sunparnak na hmuh nakhnga ding ca pathian nih a kan kentermi a si kan bawipa nih ni ni khatkhat bia kan ceih ṭhan te lai zumhtlak sal ṭha ka lunglawmhnak ra ka hrawm vawlei cungah kum zei mazat kum kul sawm thum sawm li sawm ma sawm ruk kan um kan kan umter he nannak kan hlan i hi vialte thilri hi kan pek i kan hmanter i zumhtlak tein na ken na kawi zumhtlak tein na nun ca ka lunglawmhnak ka hrawm ve a ti mi mo kan si lai mitha thu pa vlei cungah kum hi zat na um nain zei ruangah dah nangmah duhnak ra ti si diriamnak lawngah nunnak na hman ti dan ta ti mo chiat mi mo kan si suala Cucaah kan nun chung ah Bawipa nih a kan kentermi kan si. Bawipa sunpar le ngannak ca i zuam cio hna sih. Bawipa lunglawmhtertu si khawh cio zuam hna sih. Kanmah ta zeihmanh um lo. A chawkengtu kan si. Zumhtlak tein a thil a kengtu. Bawipa nih a kentermi a khupthal a lettu le a sunparnak langhtertu fanu fapa le saceo ko hna si ti hi tu zing ka caan sawm kan duhmi hna si. Nan dihlak Bawipa nih thluachuahnak pe ko hna si.